Pelec'h emañ Susinio? E Gourenez Rewiz, e Bro-Wened emañ. Penaos eo an amzer e Bro-Wened ? Brav eo an amzer hiziv. Peseurt tud zo amañ ? Bretoned yaouank, brezhonegerien. Perak komz brezhoneg ? Evit bezañ breton. Piv a gomz brezhoneg ?

Banniel Breizh zo ganin, sell! Pegoulz e vo ar vakañsoù ? E miz Gouere e vo ar vakañsoù. Pehini eo banniel Breizh ? Ar Gwenadu eo banniel Breizh. Pegeit amzer e pado ar vakañsoù ? Ur miz e pado. Dispar e vo. Pegement e koust ar gazetenn? Un euro hepken n'eo ket ker.

Digoumoule. Ni zo amañ evit Breizh. Amañ emaomp evit Breizh. Ni zo deut amañ evit Breizh. Deuet omp amañ evit Breizh. Pet den zo deut? Tregont den zo deuet. N'eo ket fall. Mat eo. Muioc'h a dud zo eget ar wech all. Ar wech all e oa ugent den hepken. Tud yaouank zo deuet. Ar re yaouank o deus startijenn. Ar re gozh a chom er gêr. Ar re gozh o skuizh. Un den kozh zo deuet, a-benn ar fin. Duged Breizh o doa kastellioù. Kastell-Naoned, Kastell-Susigno, kastell kozh an Alre. Kalz kastellioù kozh zo e Breizh. Me zo paour, ne'm eus kastell ebet. Te zo pinvidik, daou gastell a 'peus. Hag int o deus kastellioù ? Nann n'o deus kastell ebet. Un ti am eus, n'eo ket fall dija. Gwelet 'peus pegen kaer eo an tiez. Ya, re ger eo an tiez e Breizh. Diaes eo prenañ un ti hiziv. Diaesoc'h-diaes eo bezañ perc'henn. Kaout un ti n'eo ket fall dija. Kaout ur c'hastell zo un afer all. Ar re binvidik o deus Kastelio. Ar re baour o deus ranndioù bihan. Kastell Susigno a oa ur maner e penn-kentañ. Goude e voe treuzfurmet e Kastell. Setu banniel Breizh ar Gwenn a-du. Ar Groaz Du zo banniel kozh Breizh. Kalz bannieloù zo e Breizh. Banniel Bro-Wened, banniel Bro-Naoned hag all. Pa vo an hañv e vo tomm an amzer. Pa vimp vakañsoù e vo plijus. Pa vimp vakañsoù war bo amzer evit c'hoari. Pa voe erruet ma mignoned e teuin ganeoc'h. Petra zo ganit ? Degaset em eus ur sac'had boued evit debriñ. Petra zo ganto ? Degaset o deus c'hoarioù. Petra ober ganto? Gant ar c'hoarioù? Gwelout a ri? Gant ma urzhiataer e labouran. Gant ma urzhiataer e c'hoarian a-wechoù. Gant ur c'hoari bouloù e c'heller c'hoarzhin. Gant ar c'hoari paledoù ivez. Degaset em eus ul levr ivez. Peseurt levr eo ? Kaier bras ar gerioù mesket. Petra al levr-se ? C'hoari ar gerioù mesket. Ret eo adkavout ar gerioù kuzhet. Na peus ket degaset netra ? Geo, me am eus degaset korref. Hopala, n'out ket sirius ? Diaes e vo deskiñ brezhoneg evel-se. Ne vo ket, gwelout a ri, farsus e vo. Farsus e oa gwechall. Farsus eo bremañ. Farsus e vo goude. Pinvidik e oa Breizh gwechall. Pinvidik e Breizh hiziv. Pinvidik e vo Breizh goude. Aes e oa ar brezhoneg gwechall. Aes eo ar brezhoneg hiziv. Aes e vo ar brezhoneg goude. Unan, daou, tri, brezhoneg e pep ti. Pevar, pemp, c'hwec'h, brezhoneg e pep lec'h. Seizh, eizh, nav, brezhoneg atav. Setu, komz a rit brezhoneg bremañ. Kit da gomz brezhoneg gant ar Vretoned. Kalz Bretoned zo e Breizh, dre eurvad. Ret eo komz brezhoneg, n'eo ket diaes. War-raok evit Breizh.